Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Dës Woch wor op der lëtzebuergescher Televisioun e Reportage iwwert en Ecrit der Europäesch Kommissioun géint Rassismus an Intoleranz, dat ass en Organ vum Conseil de l'Europe, déi anscheinend, sou seet se op jidde Fall, eng e Mënscherechtsorgan soll sinn an déi och am Abléck vun engem Lëtzebuerger presidéiert gëtt. Firwat soen ech soll e Mënscherechtsorgan sinn oder datt e sech presentéiert fir e Mënscherechtsorgan? Ma well ee muss ganz gutt oppasse bei esou Organisatiounen, ob hir Fuerderungen net schlussendlech éischter d'Mënscherechter aschränken, wéi se ze ënnerstëtzen oder ze fërderen. Ech erkläre mech, Den ECRI ass eng Organisatioun, dee ganz vill fuerdert, datt d'Meenungsfräiheet soll ageschränkt ginn, ënnert dem Argument oder mat dem Argument, datt den Hate Speech, d'Haassried, soll ageschränkt ginn, verlaangt den ECRI all méiglech juristesch Limitatiounen anzeféieren op dat wat Leit däerfe soen. Dat gëtt nach verstäerkt doduerch, datt den ECRI verlaangt, datt wann esou eng Behaaptung gemaach gëtt vun iergend engem, déi mat enger Motivatioun wéi Homophobie oder Transphobie gemaach géif, da misst dat souguer strofverschäerfend wierken. Dat heescht, et gëtt och nach virgeschriwwen, wéi eist Strofrecht soll fonctionnéieren. Ee vun de Problemer dobäi ass och, dat kee Mënsch richteg weess, wat Homophobie oder Transphobie iwwerhaapt soll sinn. Et gëtt keng kloer Definitiounen dovunner. Et ass eng Interpretatioun, déi dacks an den Hänn vu Lobbye läit an déi u sech da bewierkt, dat den Arbitraire an eist Strofrecht ageféiert gëtt. D'Aschränkung vun der Meenungsfräiheet, vun deem wat Dir wëllt soen, wat Iech um Häerz läit, A Strof verschäerfen, doduerch datt Interessie vu Lobbyen verletzt ginn, dat kann net am Numm vun de Mënscherechter geschéien, well den Effekt ass, datt e Grondrecht, nämlech d'Meenungsfräiheet, doduerch ageschränkt gëtt. En zweeten Aspekt an der Aarbecht vun der ECRI, dee mierkt Der all Dag, wann Der d'Zeitung liest oder d'Televisioun kuckt, dat ass, datt d'Täterbeschreiwunge feelen, wann iergendwou e kriminellen Akt ass, oder déi sinn extrem vague. A firwat ass dat? Ma dat kënnt doduerch, datt den ECRI an och anerer, mee virun allem och den ECRI, Drock op d'Regierung an op d'Police mécht, fir datt déi Täterbeschreiwunge weder sollen d'Hautfuerf, nach déi sexuell Orientéierung, nach d'Nationalitéit oder soss iergendwéi Merkmaler vun deene Leit bekannt ginn, déi déi Dote verüben, mat dem Argument, dat kéint diskriminéierend wierken oder Leit zu Virurteeler féieren an esou viru. Dat heescht, datt mer u sech ëmmer manner wëssen, wéi eigentlech d'Kriminalitéit sech entwéckelt, wéi mer kënne soziologesch géint d'Kriminalitéit agéieren, präventiv oder begleedend, fir d'Affer besser ze schützen an esou weider Mir wëssen ëmmer manner iwwer d'Kriminalitéit, iwwer d'Täter, iwwer Schemata. An dat gëtt eebe mam Diskriminatiounsverbuet dann argumentéiert. De Problem dobäi ass, Datt weder d'Regierung nach d'Police do si fir d'Leit ze bevirmonden. D'Regierung ass d'Organ vun der Exekutiv, wat der demokratescher Kontroll vum Vollek ënnerläit. Et ass Är Regierung, et ass Är Police, Är Police, déi Der bezuelt mat Äre Steiersuen, déi géintiwwer dem Bierger soll transparent sinn, déi fir de Bierger do ass an net de Bierger fir d'Police. Ech mengen, hei hu mer eng Ëmdréinung vu Wäerter, déi net am Geescht vun engem demokratesche Rechtsstaat sinn. A mat de Medien ass et ganz änlech. D'Medie probéieren, d'Leit ze beaflossen, ze bevirmonden. D'Medie mengen, dacks se wéisste besser, wat gutt ass fir d'Mënschen, wat hinne kann zougemutt ginn. Mee mir sinn all Bierger vun engem Staat. Mir hunn d'Verantwortung, Dir an ech an alleguer Wieler hunn d'Verantwortung fir dëse Staat. An et ass net un iergend engem fir eis Informatiounen virzeenthalten déi mer bräichten oder eis wëllen ze befiermonden. Dir bezuelt d'Zeitungen mat ären Abonnementer, dir bezuelt d'Zeitungen oder d'Medien iwwer Steiergelder déi dann un d'Medie ginn a Form vun enger Presshëllef. Dir sidd eigentlech déi, déi souwuel d'Police wéi och d'Medie kënne kontrolléieren a sollt kontrolléieren an Iech net bevirmonde loossen an och net einfach den Drock unhuelen oder toleréieren vu sou Organer wéi dem ECRI, déi mengen däerfen d'Meenungsfräiheet ëmmer méi anzeschränken. Dat ass net demokratesch. Wann also eng Organisatioun, an dat ass eigentlech déi Konklusioun, déi ech wéilt den Owend zéien, wann eng Organisatioun Fuerderunge stellt am Numm vu Mënscherechter, wéi et der haut ganz vill sinn, déi optrieden a soen, dat ass diskriminatoresch, dat ass rassistesch, dat ass hei, dat ass do, e Verstouss géint d'Mënscherechter, da gëllt et drëm, fir dat ze hannerfroen. Wat wëllen déi Organisatioune wierklech? Sinn se net Agenten, gewollt oder ongewollt, am Déngscht vun iergendwelleche Lobbyen? Sinn se net ëm gaang u sech eis Fräiheet an eis Demokratie anzeschränken mat Argumenter, déi u sech enger richteger Kontroll net standhalen oder och enger wëssenschaftlecher Kontroll net standhalen? Well, wéi gesot, Homophobie an Transphobie, do gëtt et och an der Wëssenschaft keng kloer Meenung dozou, wat dat iwwerhaapt kéint sinn. Mir mussen also als fräi Bierger an engem fräie Land och doduerch fir eis Fräiheet antrieden, dat mer net all Fuerderunge mengen missten ze akzeptéieren, déi am Numm vun de Mënscherechter erhuewe gëtt. Ech soen Iech villmools Merci fir d'Nolauschteren an bis d'nächste Kéier.